hmm pas banget gitu nah sambil mereaksi ini kan makan yang manis-manis ketuntun pasukan Troy yang pahit-pahit ambehe lagi ah. kawan jadi kita mungkin langsung menuju ke videonya aja let's go Nya betarbangan cuman sambil menari-nari gitu lih. Hihi bagus bagus bagus daripada ikam nang bejoget-joget kada kakaruan ya kalo hihi gasan tiktok misalnya. Bagus nang kaya ini jelas-jelas betapi, pakaiannya bagus, harum pulang. Yang betiktok harum ai jua cuman pakaiannya nang bebelahan kaitu nah.

Masalahnya tu, saban malam tu nyala berataan nginta te matis tu nah, listrik ulun tu tebulik. Masalah tabulik aja tambahi dayanya. Heh. Sudah amang sukuh bepadai amang. Bujur bujur, inya tu bujur.
Caya nda, konslet tu pasti.

Jadi saran oleh kawannya tu tambahi dayanya sakalinya nang sabun daya tu diandak digawi ha ha. Yu ha aku apresiasi ja bagus anu konten konten yang apa mun kaya itu tuh sketsa sketsa kaya itu aku pengalaman meulah sketka sketsa tu ngalih tau lah harus ada konsepnya habis tu pengambilan gambarnya rumit tanya man konten reaction pelapau pelapau pelapau pelapau jadi konten kan Berukol mana? Imbah makan buah nih kawan nih kaya nyantuy banar kan gabul tuh kaya wih nikmat banar nyaman pada bebini ikam. Apa aja nih kisahnya bungas pacangan le. Oke, coba bang. Wah, tetap aja. Ih, gigimu kayak SpongeBob. Juga mun aku online tuh di ceti yang kada aku online tuh kada ada kada ada gasan siapa-siapa bungul ai. Nah, nang apa kau? Iih, unda tahu ai unda kada bungas. Tapi jangan jua pang, chat unda tuh direct aja bungul banar ikam nih. Lanjut ja aku ai.
Inuman napa-napa kaitu. Ya paling kada kawan ai hargai lah orang yang mencet tu cuman jua bagus kada dihirani kalu lih daripada kita balas ye wara hiih tu tambah sakit hatinya jadi baik kada usah dihirani kada usah di read jadi mungkin hatinya bertanya-tanya kanapa kada dibalas daripada dibalas ye wara tu sama haja jua hiih kada dibalasi tersinggung dibalasi ye wara pun jua tersinggung han bubuhan kita banua ni dasar panyinggungan pang hiih ngalih ai.
Alhamdulillah sanak ai imbah sarak lawan bini nang kadua semalam aku dapat bini pulang dua langsung dan inya bausaha bajual baju nah kaya apa ya kaya ini haja barangnya dua bini uuhh malu gue.
Kaya ini ha barangnya jar usup ii babini dua usup nih hudah mulai terkenal banar nih saranku supaya lah. Mending ikam ni anu tu nah dipasangi gigi palsu tu bagus jadinya jadi keren bebungas ikam nah ham iih sabar lah iih hanyar pang mulaan nang dapat bibinian kaya ni nah ngar kuku gin pajah hmm.

Buah nang kumakan ni kan halus ja kaitu nah bubulatannya amun nang di video ni anu han dang lah tu nang kiraput belum kada baahlak laluakan dulu.

Ih, tapi bujur aja pang Juli kata-katanya kan bujur jua zaman Pak Harto ja sidin biniku anum handak beanum lagi bebini pulang kaya ai pian cuman sanggup lah da sebelum nonton lah siap-siap ikam ni bakal inya napa tuh menjingset tuh nah Jadi coba lah nyantui. Siap. Han dia sepakat ya. Kita langsung ajakin dah. Cuma modal cicak yang dikeringkan, wanita ini bisa mendapatkan penghasilan hingga jutaan rupiah per bulannya. Hah?
Cuba akan di benua bejualan cacak kada payu ikam. Siapa handak nukar cacak ngintu. Banyaknya ai urang di anu di rumah-rumah be anunya betikap. Hmm.

Atau pacarmu kah mambarii duit misalnya, wih himung banar pacarku orangnya sugih mambarii duit, tapi ikam nah dingininya, iih lakian tu ada maksud tertentu di segala macam tindakannya tu, iih makanya binian tu harus pintar-pintar mambaca apa gerak-gerik lalakian. Tagal bibinan wahini kalo jua naanu haja han iih babarang haja jua iih yang penting asa dapat duit ha wara hana amun kaitu ti kada anu ai kada usah ai. Waduh.

Hiih kakanakan kakawanan lih paman pintu lih cuman bagus haja jua iih mudahan barajaki paman lah ulun sanang banar malihat video video pian ne eh. Ciri ciri orang banjar cek. Nah nih anu lih yang semalam ada di reaction kita jua bahasa banjar nya lancar cuman muha nya tuh kaya orang orang cina kaitu nah hiih jarang jarang banar kaitu ada di banua kita kan orang yang kaya ini. Banyak banar jadi rarabutan lalakian kayanya bibinian ni. Mun air nya betagar tu lucu banar dah. Raja nya membunguli urang. Mengeramputi orang nomor satu. Amun menyumpahi urang liwar banar dah gila. Mun bisi pacar gin urang banjar kada bisi sebuting ja bejibun. Mun disuruh begawi kena ja dulu koler ya kah. Mun begaya nomor satu tu pang. Amun disuruh makan, uma ai laju banar garagas, iya kah? Iya banar, uma ai. Iya banar, anu ai, ding ai. Ingkih, lawan jua bubuhan Banjar ni manuntut. haknya tanpa malaksanaakan kewajipannya ha tentu pasukan troy tu handak anu handak nang bebinian nang bungas bungas ja cuman usaha mu kadada aur gulang galing di rumah tu kada pacang dapat bebinian nang bungas kalo ikam handak dapat bebinian yang bungas tu kawa ne begawi cangkal cangkal hiih banyak duitnya hanyar ikam mamburu bebinian bebinian yang glowing tu hiih. Ha, artinya kan ada usaha amat tuh. Ha, kaitu tuh. Jangan aur nang mahayal ha nah. Ulun urang Barabai, bila pian tajapai apam ulun what? Ulun jawab nyamannya lagi pang anjing. Haduh ai lih. Ayu ha. Apam. Ya apam te pang habis ya kisah.
Nah jadi posisi kita masih di amuntai. Umai, mang hati hati lah kalup nanti cabur, inggih, jangan terlalu parak sungai pian, maka anu han, nn, pinanya.

Ih ni anu ni ujar urang jua dark jokes. Aduh ai, iya. Aku kada tahu judul lagunya napa ini. Hihihi,

Apabila ada sesuatu terjadi, misalnya putus kan, yang salah tu lain ikam karena ikam kada berusaha untuk meninggalkannya, bibiniannya itu berarti yang meninggalkanmu. Nah, jadi penyesalan tu mungkin kena ada wadah bibinian itu atau siapapun itu yang meninggalkan. Haan, haratnya kalo lih, pander, hiih, padahal kada sesuai dong kenyataannya kam. Mandir gancang, bukti kadada. Idarkan nginto, sapida mutur kada beban. Parai.
Jar pasukan Troy, Pandir jangan terlalu gancang lah, mun masih bahira bacungkung ha.

Ada malihat tu apa yu napa yu ngarannya tu Ikatan Supir Kalimantan tu ada singkatannya kam napa kah pokoknya pokoknya itulah aku salam gasan itulah yang ada stikernya itu ada kalo Ikatan Supir Kalimantan. Banjarmasin ni keras. Binian kada ah, napa ja tadi han? Ta anu nah. Ayo kita ulang lagi. Ada yang bungas nah kawan ai. Binian akaduh hai hah. Binian kada bisa bamasak asal harat maayak selamat tama nih oke nah bungas nah orangnya nah ih salam lah dari pasukan troy kami disini bertaan nah inggih mudahan kami kawa lebih dekat lawan eh pian.

Nah kawan, aduhai nang kakaini ni kam hah. Jadi mungkin ini adalah video terakhir kawan ai. Jadi kuharap buhannya kam enjoy nonton santai. Hah ya kalo leh. Huhuy. Nah nang kaya itu tuh kalo leh. Aku gin suka kawan ai melihat. Kita ulangi gin nah sakali.

Kayani pang kawannya jadi youtuber tu iih imbah nang jegejegejegejeg hanyar muha kayani nah karena memikirakan video nih bakal diedit pulang makanya bubuhan ikam like dulu nah video nih subscribe juga channel ini